Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episod vum Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam Pit a mam Gilles. Schéine gudde Mëtteg, Pit. Moien, wéi geet et Jill? Wonnerbar, an ech hu lo bal bal mäi Mikro erofgehäit, scheiss. Jo, alles ok. An du? Jo, kann net kloen, kann net kloen. Dat, dat, dat ass schéin. An Dat ass de Minimum, de Minimum wat wichteg ass. dat ass dat eenzeg wat zielt, dass wann et dir gutt geet, A just dir.
Bei mir sinn ech och méi stëmmt. Ja, das, das, dono muss gelieft ginn no dem Schema. Ah, aus deene Grënn si mir och net haut hei, mee fir nee.
weider ze diskutéieren äh, ëm eng gewëssen Thematik, wou eis allen zwee rezent réischt richteg bemierkbar ginn ass, wou awer net manner driwwer geschwat gëtt, an zwar dee famouse Gatekeeping oder wéi een esou seet, puristesch Metalheads oder och net Metalheads, de Elitismus am Metal, genau, déi probéieren hiren, hire Genre, oder einfach fir et méi einfach ze soen, dat do ass Metal an Déi do Zort vu Metal ass kee Metal.
Voilà. Um, ja, dafür den, den, den ganze Genre verteidigt mat, mat, mat, mat allem Möglichen. Ja.
Du hast gesagt, der wäre da recht für ein paar Jahre mit, äh, für, ein, für ein allem am Internet los, so richtig abgemacht. Ja, also, wie gesagt, persönlich schon ich nie wirklich Erfahrungen gemacht, äh, hier im Land zumindest. Äh, war mir un sech ëmmer relativ egal wat ech gelauschtert hunn, ma et ass mer eréischt wierklech esou am Internet opgefall, wat d'Leit esou Diskussiounen hunn. Ech si relativ vill op op Reddit ënnerwee an
do hues de eben divers Subreddits iwwer Metal, r slash metal, r slash metal metal memes, r slash black metal a weider a sou fort. An do sinn oft ganz unnöteg Diskussiounen. An heiansdo hunn ech mech schonn d'Fro gestallt, Ass dat alles eng Satir oder mengen se dat eescht? Awer ech mengen, si mengen et mëttlerweil relativ eescht, wéi se iwwer Verschiddenes schwätzen, wat se als Metal kategoriséieren a wat net. An da ass eben dat, wou mer haut wëllen driwwer schwätzen. Sou. Absolut.
A perséinlech, wat ech méi elo iwwer dee Begrëff gesicht hunn, ech wëll net soen, datt ech selwer ee Gatekeeper sinn, mee ech geroden awer och reegelméisseg an sou Diskussiounen eran, wou s de effektiv net onbedéngt dat, wat s de gäre lauschters oder wou s de mengs, dass dat ass d'Definitioun, sou wéi ech déi Musek gesinn, mee du probéiers awer iergendwéi dach et ëmmer iergendwéi gutt ze dréinen. An ech muss do direkt un dee Meme denken, wou s de mer haut geschéckt hues mam, wann s de een uschwätzt oder wann een dech uschwätzt, An, oder du sees, ech hu Metal gär, an deen anere seet, ech hunn och Metal gär. An dann ass direkt e gewësst, eng gewëssen so. Mm.
Aha. Ech kann sech warum T-Shirts du unhues.
Du hues kee Metal gär, du lauschters mo kee Metal. Entweder dat an oder eben so du, du, du wees u sech schon wat oder du kannst dat schon bal denken, wat fir eng Band dass déi Persoun fir d'alleréischt erwähnt. Wann se seele schu Metal gär. Ja ja wat och net ëmmer fall gewësse Fier Dir dat och och dann Hei ze sinn et Leiit déi réischt relativ frësch an de Metal wat erakomm sinn net laang lauschteren an deementspriechend ass déi déi Bandbreet vun Bands déi s de lauschters jo och net onbedéngt grouss a wäit verbreet an och éischter Bëssen méi Mainstream soll ech soen ne an ech meng du an ech minn allen zwee mir kennen allen zwee vill Bands déi elo quasi Mainstream sinn déi mir allen zwee net besonnesch gär lauschteren. Dat ass wouer, ja. An ech géif trotzdem d'Majoritéit vun deene Bands als Metal bezeechnen och wann ech et net gären hunn. Dat stëmmt, dat ass wuel richteg. Ähm, ja, ich mengen, dass ich muss effektiv, wie gesagt, um, un, un der Meme denken, gell? An och ënnert anderem, weil ich rezent och mat äh, Leit zum Beispiel op der Arbeit oder so äh, Rieds hatten, ähm, wo dann eben de Satz gefall ass, äh, ah, schon héieren, du lauschters Metal, an da bass du so bësse mat Virsicht, wo du dann entwers, da sees du so, ja, an, an dann, ja, voilà, an da kënnt die Fro, wat, wat lauschters du dann? An, Ech wees dass ech deem keng Band, dach ech kann em se all soen well ech se wahrscheinlech all auswenneg wees wou ech wierklech gär hunn a scho säit Joere verfolgen, mee ech wees och ganz genau dass déi Persoun dat net kennt gell. Jo, näischt domat kann ufänken. Näischt domat kann ufänken an dat ass mengen ech bei dir net aneschters, mee do fält dann och ganz oft de Begrëff, ob et elo zum Gatekeeping gehéiert, mee iergendwéi, verschmëlzt dat Thema irgendwie zesummen. Ech meng déi Perun ja. huet mé gesot so ah, ech lauschten alles alles bis bei harde Staff. Uh, äh, in Flames ass dat Herz wat ech je heieren hunn an ech hunn Dropkick Murphys mega gär. An dann ass bei mé schon so ah, okay, ech wees, dass ech mat der limitéiert sinn fir iwwer Musek kënnen ze schwätzen. Well ja. net, net, ja.
net ja. well ech ja.
in Flames net kann ausstoen oder Dropkick Murphy sinn ech vläit ki grosse Fan méi. Ja, et gehéiert och zur Famill. Mee ech weess, dass, dass déi Persoun festgefueren ass an, an senger, a senger Appreciatioun vun, vu Saachen, sou méi wéi dat do geet net, well alles aneschters ass kee Metal oder ass keen Hard Rock. Ech meng geet jo net an mhm. de Metal am allgemengen méi dat kannst du bald bei all Musik soen ge. Ech meng am Hip-Hop yeah, wahrscheinlich nach yeah, méi krass yeah, yeah. wie wie am Metal wahrscheinlich. Mir war dat kann ich kann net bestätegen ja. méi du soch dat Mäerden dat schon oft gesucht gehabt, dat Joren eben heinz du verschmëlzen an du kannst effektiv diskutieren, wat ass du nach Rock, wat ass lo schon Metal. Wat ass ab wéini ass eppes iwwerhaapt Metal? Ass fenste net onbedéngt einfach ze beäntwerten effektiv ne wierklech beäntweren dat hängt jo ëmmer vum im net im Auge mee im Ohr des des Hörers wësse. Voilà voilà voilà zum Beispiel. Oldschool AC/DC zu Heavy Metal zielen, wat ech lo net maachen. Fir mech ass dat éischter Hard Rock. Do sinn bestëmmt Honnert Leit, déi mer zoustëmmen, anerer soen, ah nee, dee schwätzt schwätzt Schäiss. Äh, ja, da, da kommen eben esou Diskussiounen op eben nonstop. Ne? Ja, ja. Ech mengen, wou ech lo perséinlech am meeschte wouer geholl hunn an der, an der, an der Haaptsächlech an der grousser Metal-Zeen, wou wou s de wierklech, wou der dat opfält, dee gewëssene Gatekeeping an dat dat Verteidege vum vum Richtegen ass entweder am Power Metal oder am Black Metal. Do ass do fält et mir perséinlech gutt op. Black ja, Metal sowieso. Oldschool, Oldschool Saachen, Trash Metal och ganz vill awer.
Ja da sinn ech lo net esou also do hunn ech näicht lo direkt lo fonnt, méi dat wat ech fonnt hu war wéi gesot mhm. déi zwee, méi dat bestëmmt bëssen iwwerall gell. Ja ja war zu Tëschbattle ech hat eng Geschicht, da komme méi spéit okay, cool. drop. Äh, méi ähm, wat lo och ähm, wot mir ganz stark opgefallen ass, dats eben wo nei Genren bezou kom sinn äh, so ja. ab den Mëtt 90er äh, alles virdrunner gëtt generell ëmmer zum Metal gezielt hat. Klassiker an äh, Thrash Metal, mhm. Death Metal, Black Metal, Old School an hei an do. Ja, de ganz an äh, da war dann deemol den, den Alternative Metal, wat dann dozou komm an den New Metal ne? an dat ass der 10 jo domols guer net gaangen. Mhm. Äh, Bands wie Korn sinn haut deelweis akzeptéiert, awer so Sachen wie den Biscuit, Linkin Park, Papa Roach, dat wëll kee wëssen, dat wëll wëllen vill net dat dat dozou gehéiert an hirem an hirer Metal-Welt. Jo, dat ass wouer. Mä dat huet och zum Deel, denken ech, dat ass schonn nach eng Kéier en aneren Aspekt. Mengs du, dat huet och zum Deel domat ze dinn, éischtens emol, wéi se sech op der Bühn ginn, zweetens d'Texter, wou se maachen, drëttens vläicht och einfach de Kleedungsstil? Ech meng, mir hate jo eng eng witzeg Episod iwwer den New Metal. Jo. An. Effektiv, ech mengen, soen ech mer, wa mir op e Concert ginn an an je nodeem wat fir ee Genre et ass, gees de net an denger an denger Sonndestracht dohinner, gell? Du gees mat engem Bandshirt an du gees schwaarz gekleet dohinner. Dat ass natierlech och eng gewëssen Zort vu Purismus, ouni et eescht ze huelen, mä einfach well s de dovunner ausgees, dass dat esou ass. Ech gëssen, et ass einfach villes, eng Kombinatioun aus villem. Éischtens, dass dass nei, et kléngt net esou, wéi ech et fréier gewinnt war. Elo am am Beispill vun Nu Metal, et ass vill méi einfach gespillt, et si keng komplex Riffs dran, et si keng Soloen dran. Dann, jo, wéi s du gesitt hues, gesot hues, den de Kleedungsstil mécht ganz vill aus, ne? Ja. Wou wou ass deng deng deng deng Jeans, Gilet, Kutte mat de Patchen drop? Wou sinn deng laang Hoer?

Ech war och déi Zait ee mat laangen Hoer, deen da mat sengem, ech soen emol, Cannibal-Corpse T-Shirt do stung. An ech hu Metalcore appreciéiert, ech appreciéieren och haut nach deelweis, net alles, awer vill. An do war dann déi nei Kultur dozou komm, mat de jonke Leit, mat hire faarwegen T-Shirten a Skinny Jeans an Emo Haircuts an esou weider. Crab Walking. Jo, jo. Dat huet vill Leit irritéiert. Ja, vläit einfach well et och, ech mengen, ech mengen e Mettler ass ass e Kom ass e Komfortdéier, sinn ech der Meenung. A wann s de an denger Ja. Komfortzon bass op engem Concert oder wann s de eng CD gemittlech am Auto lauschters, dann wëlls de näischt, also kee Fremdkörper deen an deng Zeen andréngt an vläit geet esou Saache schon duer. Krass wie klingt ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dat, dat, dat war vläit bësse krass ausgedréckt, mä vum Prinzip hier mengen ech äh, versti mer eis. so ongeziefer wat well dobei kommen wat mengt et géif dozou gehéieren ja. Poseren lauter Poseren ja, lauter, ja.
Mä ech muss do effektiv un meng egen oder net meng Erfahrung méi äh, Ech war op e Concert virun Joeren, e Black Metal Concert an der Kufa huet, wat war et scho méi, et war Bolt Thrower hat gespillt an d'Virband war Custodic. Nee, do wars du net dobäi, et war nach eng aner Kéier. Warst du? Ah, okay. Nee, nee.
Do war et, ech mengen, ech mengen et war Bolt Thrower. Ech weess just, datt d'Virgrupp war Chthonic, déi taiwanesesch Black Metal Band. Déi war zu deem Zäitpunkt och lo nach net wierklech bekannt an Europa. An mhm. äh, fir mech war dat war dat geil an well, well ech hat ze Demo schon wirklich appréciiert fir dat ze man an natürlich eng Scho an der Kufa da sest du net nee an ähm, du war dann natürlich még Fra wo och mittlerweile zu dekadente Scheiß lauschtert wie ich äh, hat das dann noch dobäi gewiescht an mhm. an zu dem Zeitpunkt war mein Schwoer wo mein Schwoer as een as een as een absolute Meeschter äh, en as Pianist klassische Pianist e wees absolut wat de mecht an der klassischer Musik an den huet iwwer die lächt Joren e bëssen en Ouer fir bësse mi extravagant Metal Bands entdeckt oder ech kann der net genau so wat den an der Musik gäret. Ech denken, dass d'Atmosphär, wo hien wirklich beandrockt zum Deel an mhm. wo was him dann zum Beispiel äh, Cathonic och gut kom an gesagt oh, ich gi mat. So an ech wees dass mech worin ass immer sein Kleidungsstil egal immer schon gewircht an dat muss mhm. einfach respektieren das ich fand doch gut ja. ich fand doch gut ja so soll er doch sinn ähm, An him perséinlech ass et zwar wahrscheinlech net opgefall, mee ech weess, dass mir waren déi faarwegste Papageien do, gell, op engem, op enger Venue, wou zum Deel nëmmen, also Black Metal Heads waren, gell, déi do, an dat hues de, dat hues de un de Blécker gespuert einfach, wéi s du ugekuckt gi bass. An dozou muss ech och soen, also näischt géint eis franséisch Metal-Bridder dobaussen, mee ech fannen, Just vun der Erfahrung hier, wou ech selwer elo e puer mol matgemeet hunn, dass d'Fransousen nach vill manner tolerant sinn an esou Saachen wéi déi aner. Ech weess net ob dat generell an dem Fransous senger Kultur läit, well dee sech generell iwwert alles a jiddereen opreegt ëmmer. Mee dat hunn ech schonn iergendwéi. do ze spiere kritt oder net ze spiere kritt oder dass een dech wierklech erofgemeet huet, mee du hues awer Gefill so, okay, déi Leit, déi wëllen net, dass ech hei sinn. Ech vermasselen deene grad den Owend, just well ech hei stinn, meng Musek ze lauschteren, wou ech gär hunn.
Ja, ech weess awer net, ob dat elo an der Nationalitéit läit, mee d'Black Metal Community ass ganz extrem doranner. Ja.
Ech ech haassen heiansdo esou gär ech Black Metal Musek hunn, esou haassen ech heiansdo d'Community, well déi ass Fans, gell? wierklech toxesch, wierklech toxesch Fans. Äh, keng Ahnung, ech mengen, et si jo esou vill, de Black Metal ass jo haut esou ausgeprägt an huet sech immens weiderentwéckelt an verschidde Richtungen Ja. an äh, villes dovunner huet nemmi wierklech de Sound vu fréier an et si och vill, déi soen, Ab ab äh, dem Ionismus sengem Doud äh, ass Black Metal matgestuerwen, alles wat no komm ass, se just nach äh, Pseudo no, no Amer an so weider. Ja. An ech fan ganz besonnesch dat déi Community do bëssen hatet zevill hatet. Ja. Ja, dat, ja, dat stimmt, dat stimmt effektiv. Ähm, ja, dat, dat, ich denken, dat Wéi gesot, dat ass wahrscheinlech einfach, well se net mam Changement eens ginn. Do kéints de op vill Saachen zeréckgräifen. Ech menge mir hu jo och schonn e ganze Koup Uncovered Episode gemeet, wou mer verschidde Kënschtler, déi eng gewëssen Entwécklung an hirer Karriär gemeet hunn, wou souguer dann d'Fans, Fans hir Band mat där neier, neier Band, verteidegen sou nee du bass nemmi Blind ja. Guardian ech wëll nach just de Blind Guardian vu fréier wat wat der haut mess ass ge Blind Guardian méi se äh, ja, ja i wisste so ass dat ass dat denn wer hat neideg ech sees net mat mat dem Iwerfloss vun vum Metal wusste am Joer kris mat der Variant wusste kris verstinn ech net wieklech wéis de kanns sou an deelweis och eg extrem wäit goen gell dann ja ja ja ja äh Eng aner Saach vu mir och extrem opgefall ass, meng de meesch vläs kennen den de Sit Metal Archives mhm. äh, Sit wo äh, vu mir schon oft weidergeholle huet an eng ah, vill de beiste noch an noch haut nach och wann man fir fir de Podcast hei Recherche maachen an sou gell. Du fënns all Scheiß drop, all Scheiß. Awer géi keen New Metal drop sichen, géi yeah. kee Metalcore drop sichen, du fënns näicht, absolut guer näicht. Keen Deathcore, kee Metalcore, kee Slipknot, keen Suicide Silence, och wann nee. dat bekannt Band sinn, nee fënns net och. Awer ech wéis de wie Architects wo jo awer eng ja, ja. riese Band sinn geld näicht. Architects, dat der Pop, dat der kee Metal. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
Bon, awer ech eng eng eng eng one man black metal Band aus Sibirien die grad mit zwei Demo veröffentlicht hue dat findste dann drop ja, ja. aber ist...
Biografie ja ja ja ja das sieht der get gehostet von eben sogenannten Elitisten gebe ich immer so äh, Déi hunn eben do decidéiert, wat kënnt hei ran a wat kënnt net hei ran. An ech fannen dat, esou gäil ech de Site fannen, fannen ech dat awer e bësse schued, esou datt net alles ënnert een Hutt komm ass. Jo, ech mengen, dat, dat ass och dann ëmsou méi schwéier fir d'Kënschtlerer selwer, ob et elo Bekannter sinn oder Onbekannter, wa s de schonn vu viran eng, du hues zwar vläicht eng Musek, wou dir perséinlech gefält, mee du hues schonn direkt domat ze kämpfen, datt Leit just aus Prinzip haten an net well hinnen et net gefällt méi well hun wahrscheinlich nach gut gelauschtert mé einfach vum Prinzip hier dann dann hast schon ja. äh, dann huest du schon e Problem weißt du, dann willst du willst pur Sales man du willst vielleicht irgendwann enke live spielen an du kennst du neicht weil weil Community dich indirekt blockiert gell? Ja dat du get och ganz schnell gehatet wann ze äh, so en quasi en Sellout muss oder probéiers yeah. ze machen da gëtt schon gehatet ne. Ja. Yeah.
So mee da free dech dach, ech ees net esou. Dat ass dach ëmsou besser fir jiddereen. Mee dat, dat, dat, dat ja. ich mengen, dat ass och eng Saach vun vu launesch sinn so vläicht. So, wann, wann, wann, wann die Persoun äh, wou zum Beispiel op engem Site fir Metal Archives schafft oder wat sech an wann déi schlechten Dag huet an die läscht hat net de ganzen Dag just suicidal depressive Black Metal, dann Dann ass do keng Plaz méi fir Korn, mengen ech, oder fir, fir soss irgend eppes Neies oder Killswitch Engage oder wat weiß ech, gell? Äh, Ja, ja.
Ah, ja, Aber sinn se vielleicht. do, gell? An äh, ich denke, ich denke fir ich schwätze virun allem mengen ech oder mir schwätze fir e Groussdeel un, un, un, un, Lë- un bal all lëtzebuergesche Kënschtler, déi an der e bësse méi Mee Melodic Death Metal Szene hei zu Lëtzebuerg elo maachen an déi och mat der selwechter Musek grouss gi si wéi mir. Mee iergendwou si mer awer nach ëmmer alleguerte Core-Kanner, gell? De Metalcore, och wann en vläit an eng Richtung gaangen ass, wou eis perséinlech net méi alles esou gefält, mee. Also e richteg gäilt Metalcore-Lidd am Auto bei, bei 30 Grad, Fënsteren all erof. Dat ass dach dat ass dach dat Gäilst, wat et gëtt. Ne? Jo, das, das zum Mut ass nach immens gut Automusik, äh, well eben et pompt, et pompt. Ja, ja, ja.
Muss, muss just nach gepompelt ginn. Ge. Gepompelt ginn an, äh, an alles net mal vernicht ginn. Vernicht ass fir de Wanter a fir, fir den Hierscht. Mee ich, das, das gut Laun. Also, ëmmer gär egal zu enger Joreszäit Ech vernichten ëmmer gär egal zu enger Joreszäit Ech vernichten och all Teller wou mer dohinner gestallt gëtt alles muss ëmmer giess ginn Mee do do komm ech nach op eng op eng aner Thematik zréck elo wou och rëm indirekt domat ze dinn huet an ech stellen mer d'Fro ob dat net och de Grond ass fir esou verschidden Affichen Concertsaffichen esou opgedeelt ginn. An zwar, mir hate virun enger Zäitchen driwwer geschwat, sou dass déck Luuscht ass, wéi oder wéi verschidde Concerte heiansdo organiséiert ginn, well d'Bands esou ënnerschiddlech sinn, vun ënnerschiddleche ja. Genren. An iergendwou froen ech mech, ob dat net och vum, vum Host oder sou deelweils mat Absicht ass, fir ech wëll net nëmmen äh, Chorkanner oder oder Thrash Metal Jeans Heads do lafen hunn. Ech wëll vläit och eng Ofwiesslung ginn, vläit entdecken déi Leit eppes Näies an esou. Ja, ja, ja. Du hast dann awer och ëm ëmsou méi schiel an ech muss mech leider och selber zou zielen. Ab viele Konzeren wo Bands waren okay wann se net gut waren dann voilà, wann man net gefällt da gefällt man net mee es sinn awer nie lo radikal rausgangen einfach aus dem Grund so nee Dat do passt net heihinner, ech ginn elo, gell, an ech komme rëm eran, wann déi spillen, wou ech gär hunn. Ja, nee, du gëss der Saach ëmmer eng Chance, ne? Ech mengen, zemools wann s de schonn do bass. Ech mengen, dat muss, dat muss de enger Band, eleng wéint dem Respekt, an du beziles jo awer och en Hidde Geld. Mee et ass effektiv oft fir mech de Fall, datt ech ginn effektiv och op Concerten, ech mengen, mir sinn do mëttlerweil schonn zu zwee, gell, a mir si warscheinlech net déi Eenzeg, datt mer entweder fir eng Virband ginn, Well bei der Affiche entweder déck oft eppes dobäi ass, wat mer guer net kennen, da bleiwe mer natierlech do a lauschteren eis dat eng Kéier un. Heiansdo ass et mega déi Iwwerraschung, wéi zum Beispill Sur zu Nightfest, wat fir wéivill Joer, dat war eng wëllkomm Iwwerraschung. An anerwäerts kann et awer och. guer net gutt sinn an dann mengen ech kanns doch décidéieren ja, ech gi raus. Ja ja ja méi duste Saach mans eng Chance ginn probéiert. Denke ja ich denke ja, dat muss dat muss egal wéi man. Ja du hast eng eng eng Trash Metal Story hast du gesot. Ah, ja wat dat ass och eppes wou ech hat ech hat Thema geet geet gi mech bis mi lang äh, der Lëscht stoe gehat. Äh, lo rezent äh, wann em och no nach eppes dobäikom, wat och fin allem vill diskutéiert ginn ass iwwerall äh, duerch déi ich mein, die meescht kennen Serie Stranger Things mm. op Netflix okay, ja.
äh, du war eben an en Newcomer an, de, an der Level Bands an der Serie gewiecht den Eddie Manson dat war Metal hat eben na, spiel dat nach Joen as Metal hat den DD spiel den Nerds eben an noch an äh, so weiter An der leschter Folg vun der véierter Staffel war dann eben ass e Lidd vun Metallica gespillt ginn, Master of Puppets. An dat huet dann en Bemol déck ausgeschloen an déck vill jonk Leit hunn dann en Bemol, oh dat ass awer cool, dat ass ech wëll méi dovunner lauschteren. An haten Metallica haten dann endlech no 40 Joer sinn se grouss erauskomm, ech maan e Geck. Well si haten dann effektiv a Spotify waren se an Top 50 gewiescht, Déi sinn jo och Master of en, Puppets. en, en offizielle Clip nach dowéinter gemeet, Ja, ja, stemmt, ne? stemmt, Vu, vun stemmt. engem Lidd, wat 40 Joer al ass. dat, dat ass jo awer iergendwou och Awer- krass. Ja ja dat ass dat ass schon eng Saach seng typesch Metallica Zeen ja, ze nach oh jo flläch ka flläch kom man eng Prozent rausschloen so. Ja, nee, dat, die ganz Geschicht ass der Metalzeen also der Oldschool Metal 10 extrem sauer opgestouss an das Shitstorm ginn wieso dann lo emol lauter klengen Leiit äh, dohir kommen an mengen sie missten ein Metallica lausren eng Band die ech schon 34 Joer kommt hun dat mengen se wat ze wieren da so Dat, dat ass ja dat war déck lang déck vill Méint lang war dat so Thema gewiecht sinn. Wow yeah. man sos keng Problemer. Ja dat stëmmt, dat gëtt nach dobäi. Nee méi ech ech äh, kann mech erinnern, wéi ech déi 10 gesinn hunn ech hunn ech hu gelacht. Ech hu gelacht vu Freet. Ech hu gedacht, ah, das, das mega, das ja, geil, das, mega das, das geil. Das, äh, Um, ich mein, mir hat noch kurz Zeit drop hatte mehr erhalen an du immer auch bisschen darüber über äh, die Situation dass dass dat dass Metallica elo op eemol iwwerall ass, du kriss iwwerall erëm Metallica Shirts ze kafen, ass dat elo e strategeschen an an an e Marketingschrëtt vun hinnen? Jo absolut jo an mäi Gott gell se maachen dat awer richteg gell an niewebäi bemierkt, ech mengen wéi mir deemools Metallica entdeckt hunn, ware mir och déi jonk Domm An déi aner hunn halt gesot, Wéi, dee, dee kennt dach guer näischt, ech läschen dat scho säit 20 Joer. An äh, et wäerten ëmmer sou Situatiounen opkommen, wou Leit äh, Musik, al Musik, oh, wat heescht hei al, äh, oder d'Origine vum Metal entdecken an, an et einfach appréciéieren. An ech fannen dat gutt, dat muss dach irgendwo gefuerdert ginn. Ech hat eben héieren och an engem op engem Youtube Video, datt déi Metallica Gatekeeping Scene, déi geet scho mega wäit zréck, gell? Do war wou wou Ride the Lightning rauskomm ass an d'Leit do réischt ugefaangen hunn Metallica ze lauschteren, déi sinn da scho ofgemaach ginn vun deenen déi scho bei Kill 'Em All dobei waren, gell? Sou ha, dir lauschtert elo réischt Metallica wou se en kommerziellen Album maachen. Ech hunn se schonn lescht oder fir zwee Joer kannt gehat, gell? Wars du schon ugaangen gell? Ma dat hält bis haut un. Dat ass ja scho krass.
Jo an effektiv, du hues du näischt besseres ze dinn dann wéi däin Saint Anger op déi aner hues de gesinn wat ech gemeet hunn? Däi Saint Anger op déi aner afleechen ze loossen. Ja ech ech froe mech op op op een dann och seet. Ech hu Saint Anger gär, an deen aneren, an ob dann iergend een äntwert, Ha, ech hat Saint Anger deemools scho gär. Hm, ob et do Leit ginn, déi dat soen, dat, dat wësse mer net. Da denken ech éischten un dee Meme, wou ech der geschéckt hunn, Ach, Schlecht Metelka, jo, ech och, Saint Anger ass mäin Liiblingsalbum. An da kuckt se och esou béis dran. Ja, ja, mee och deen hat seng Momenter. Keng gutt Momenter, mee en hat seng Momenter. Mee alles, alles wiisst mat der Zäit. Ech mengen, äh, ja. ob, ob et de Genre ass, ob et egal wat et ass gell. Ich denke noch als immer ziemlich sicher, dat och mir zwee schon so bëssen och ongewollt Gatekeeping gemacht. Ja, ja absolut.
Äh, och fir fir de Newcomer, déi Läit nei rakommen sinn se wow, du lauschters dat op. Dat hunn ech schon éiweg gelauscht, dat ech yeah. lauscht schon hei déck den Underground Shit gell, vun deems du guer näicht wees gell.

Dat definéiert dech net als Persoun gell? Nee, an an, an 99 Prozent vun de Fäll just well du eng Band säit der Gebuertsstonn trei bass, ass d'Warscheinlechkeet ganz grouss, datt déi Band dech ignoréiert, well du ee vun enger Millioun oder sou bass an dofir also déi déi den den den Hate an dat Geschwätz dat ech ech mengen déi meescht Bands sinn och so ah, wat soll dat doten mir mir gi guer net drop an well dat musse man net hunn. Ja, et sinn natierlech och vill all net alleguer méi vill Bands déi awer och natierlech Kolleg neen well se och meng sinn alle gu de selwechte Beruf an den een feiert den aneren so a kuckt wie du nein Album Ros Ruecht du sinn de gell Riffs drop an so weiter ge ass awer och gang und gebe sinn an ja
ech mein soll och so weiterfouert ginn an dat Dir och net ja dat Dir och net a bëssen e bëssen schaden fro kann en ëmmer sinn ech menge bei de Männer ass et Dir och sou an e Chatoloveni Apps gelies laut enger Studie fläit hues du och gelies. Laut enger Studie spillen jo Männer net onbedéngt en Instrument oder extremen Death Metal fir Fraleit z'impressionéieren oder fir cool op der Bühn auszegesinn, mee fir aner Männer ze beandrocke fir ze soen, oh kuck wat ech kann. Gell? An an an ech hunn gelies an ech hu gelaacht an wat ech wat ech méi den Artikel gelies hunn, war ech méi esou, Ja, e bësse wourecht ass schonn drun, gell? Mir sinn am Fong soss näischt wéi wéi Schadenfroe op deen entweder deen anere kennt eppes, wat ech nach net kennen an da lauschters de an du bass déck frou. An da bass de awer och engersäits, Putain, wéisou kann kennt dee Wichser dat, gell? Wéisou kennen ech Ja, dat net? ja.
Dat ass ëmmer eng gewësse Spart vun Egoismus, wou do eropkënnt, gell? Ja, ja, ja, ja. Mee mee jiddwereen entwéckelt sech weider, jiddweree fënnt nei Saachen Ja, an ja, ja. ech menge mat deem ganze Gatekeeping maache mer et och am grousse ganzen Newcomeren schwéier iwwerhaapt eran ze kommen, well wann déi mierken wéi toxesch déi ganz Community ass, hunn déi vläicht och guer kee Bock méi weider ze lauschteren. Jo.
Mee ech mengen am Endeffekt wëlle mer jo dat de Metal weider lieft, dat déi Community weider bestoe bleift an esou weider. Dat stëmmt. Ech mengen esou eng Problematik wäert et héchstwahrscheinlech och iergendwou zu Lëtzebuerg ginn. Mä perséinlech elo kann ech elo net soen, datt wann Ja. sech eppes dovu wéisst, mee ech mengen et gëtt ëmmer geschwat, et gëtt ëmmer domm geschwat an äh, dat ass schued, well ega- egal wéi s de et mëss an egal wéi laang datt s de hei bass, déi Zäit wou s de verhonns fir well s de verschidde Saachen net lauschters, well s de mengs et wär net Dat richtegt. Hues de ganz ganz ganz vill verpasst, well e ganzt Liewe kritt net dat gefëllt, wat et u Musek ze bidde gëtt, gell? Nee, nee. Bei wäitem net.
Ech hat jo hei am Land déi Erfahrung net gemaach. Ech hat se wat an nie perséinlech gemaach gehabt. Dofir wëll ech net soen, dat et net gëtt. Mee äh, wéi gesot, dat jiddwereen hat eng Kéier schon eng gewësse Art a Weis op ech, wéi op es reagéiert gehabt. Ne? an äh, ja du hast nach du gesucht für Männer dass man nur so gefall ge äh, viel Frauen leiden och ënner dem Gatekeeping ne? weil du gilt jo dass du mittlerweile auch schon bald zu einem Meme gin eng Fra huet äh, Slayer T-Shirt un mhm. da könnten echten Dudes gelaf bei hat nenn mal nenn mal drei Lieder für Slayer ja yeah.
yeah. yeah, yeah. Ja, engersäits muss de scho bal fäerten, esou wann s de Fan vun eppes bass, da muss de schonn am Virfeld iwwerleeën, wou s de higees, esou Merde, wat ass wann ech ugeschwat ginn, a wat ass wann ech dat net weess? An dat, ech sinn iwwerzeegt, datt dat scho virkomm ass, gell? Ja, ja, ja, dat ass, dat ass awer peinlech, gell, dat ass awer e bësse Natierlech. cringe, gell? Ja, mee cringe dominéiert. Cringe. Ja.
Cringe, cringe, also dat Wuert cringe an de Saz Metal ass meng Musek si mengen ech déi zwee Wierder vun 2022 wou Hand an Hand ginn, gell?
Ja, ja, ja. Jo.
Nei mee natierlech, ech mengen egal an do ass jidderee vun eis schonn betraff, betraff gewiescht oder hat eng Situatioun. Mir schwätzen halt, e Metalhead schwätzt gären iwwert seng Musek an deelt se och gären. A wann s de dann eng Persoun, wou s de laang net gesinn hues, iergendwou erëmgesäis, op engem Concert, haaptsächlech op Concerten, da kënnt da mol gär d'Diskussioun op, Jo, a wat, an wat, ech weess net, Wat, wat maacht Där de Moment fir Musek? An dann fänkt een un ze schwätzen, jo, ech hat elo, ech war déck inspiréiert vun, vun Deafheaven oder vun, wat, vun Holy Fawn oder iergend esou eppes. An dann bass du esou, iergendwou bass du dann, wow, mega cool, ech hunn dat déck gär, ech fannen dat déck gutt, datt Der an déi Richtung gitt. An en anere steet niewendrun an esou, ech fannen dat déck schäiss, wat Der maacht, gell. Well dann ass schonn, dann ass schonn direkt, dann ass d'Diskussioun ass da lass, gell. Ja, ja, ja, ja.
Ja, ja. Ja, dat ass dat wäert och wahrscheinlech nie ausstierwen, well dat ëmmer weiderginn. Ech meine Gatekeeping gëllt jo och net nëmmen do, Gatekeeping gëtt et an, an alle Sparten. Ne? Ja natierlech.
Mengen äh, ja, ja. Och wat ze sees.
Wat ze sees äh, Ananas geiert net op eng Pizza. De Moment hust de äh, Pizza gegatekeept, se ze soen. Ja.
Ah, ich weiß, ich weiß nicht, ob sie nicht unbedingt. So passt definitiv nicht, definitiv nicht. Also fette Stecker auf Pizza. Das ist, das ist richtig. Ich fand eine Pizza, wo Ananas drauf ist, muss die Ananas am besten mit einem Sparschäler. Weißt du? An ganz okay, dünn Stripes, ja, ja. dass es auch teilweise an der kurzer Zeit, wo es am Ofen ist, karamellisiert wird. Dann ging ech se och iessen. Kann een vläicht probéieren. Also ech ech soe mer ech si kee Frënd dovunner, zemools net wéi se momentan eben existéiert mat deenen décke Stécker. Mee wann s de se wëlls iessen, dann iess se ëm Gottes Wëllen, gell. Et ass mir da schäisegal wat fir eng Pizza s du ess. Ja, jo, jo. Jo do, jo do sinn effektiv d'Italiener sinn do mega penibel dran, zemools déi old school, gell. Ja, dat ass se mam, ja, ja, mam Iessen, gell. Iwwerhaapt am Kachen, iwwerhaapt am Kachen, dat ass. Ja. Ech mengen do kéinte mer do kéinte mer och eng Episod maachen, Kaméidi goes cooking, weess de, an dann just Gate Food Keeping nennen mer dat dann. Ja. Nee, esou mécht een dat net, dat mécht een esou. Ech mengen déi penibelste Kichen zwar nach ëmmer weltwäit, an ech schwätzen do aus Erfahrung, ass déi indesch, gell.

No, no, okay. no iwwer okay. no iwwer ja, no iwwer 10 Joer ne wat sonst no iwwer 16 Joer ne äh, ähm, als Famill an so äh, wees ech an kann ech dat gäre soen ouni Hemmungen gell ja. ja do, do zum Beispiel do, das Wou mer souwisou elo bei Indien sinn, gëtt et nach, dat ass elo eng kleng, alt erëm eng kleng Parenthèse, sou wéi vill Parenthèsen hei ginn se opgemeet an ni zougemeet, mee déi indesch Band zum Beispill Bloodywood, gell, déi jo sou e bëssen, se gi gären als Bollywood Metal gestempelt, ech mengen hinnen ass dat och e bësse wurscht, mee si ginn an Indien vun der neier Generatioun gefeiert. An a weltwäit gëtt gesot, nee, also och wann si vläit elo Succès haten, mä nee, dat do ass, Metal huet gefällegst aus entweder aus dem Norde vun Europa oder aus Europa oder aus Amerika ze kommen. Esou Saachen hunn ech och schonn héieren, gell. An ob dat elo Indien ass oder Japan, egal wou, gell, de Metal ass iwwerall, gell. Deen ass net nëmme bei dir am Virgäertche, gell.
An wat fir Leit wunnen an, an Nordeuropa an Amerika? Weis Leit haaptsächlech. An dat Voilà. sinn, dat ass och eng, ja, dat war jo och laang äh, ëmmer Thema gewiescht, gell? Äh,
Ja, schwaarze Bond-Member an enger Band war, da egal wat fir eng Nationalitéit en hat, gell? Dat war oft och äh, fromm gekuckt ginn, äh, zemools an den, an den Achtzeger nach ëmmer. ja, ja, wou dat souwisou nach net äh, bei de, bei de Leit ukomm ass, dass, dass d'Welt sech am Gang ass ze dréinen an voilà, d'Faarf vum Moar all de Mënsche sinn. Ja. Voilà, an, an d'Faarf vum Moar ass net wäiss oder giel. D'Faarf ass, ass ähm, an, an, an 50 Joer gëtt et kee wäisse, gëtt et kee giele méi. Da si mer alleguerte brong. well mer alleguerte gemëscht sinn an ech fannen dat gutt an ech fannen dat dierf och, dat dierf och net méi zeréckgoen bei, bei eppes mat, mat Grenzen oder esou Blödsinn, deen, dee ganze Rassismus do, dat muss einfach ophalen. Mee dat ass nach eng aner Thematik, meng ech, wou hei definitiv net erapasst.
Dat ass wierklech schonn eng ganz grouss, grouss, grouss Klammer opgemaach. Jo, jo, jo, jo, absolut.
Ech menge wat mir souwisou eng Kéier wëlles haten, a mir, mir werkelen nach ëmmer drun, mee dat ass eng delikat Episod, Wollte mer och eng Kéier an déi religiéis Faktoren, wou deelweis am Metal vertruede sinn. Mä do wëlle mer natierlech guer kee beleidegen, och wann et nëmmen 20 Leit sinn, déi eis hei nolauschteren. Mä et geet duer, datt mer ee vun deene beleidegen an dat wëlle mer net onbedéngt. Un där werkele mer nach. Mä déi wäert dann och iergendwann eng Kéier kommen. Dat wäert déi, meng ech, kontrovers, net kontroversesten, mä komplizéiers ze gi fir eis ja fir net fir fir net gecancelt ze ginn. zum Beispiel fir net gecancelt oder FBI open up weißt du. Mee ja, Ja, ech menge Punkto Gatekeeping hummer hummer et äh, am Detail genuch fir eis Nolauschterer duerchgeknat. Ähm, Lauschtert alles vu Musik, egal, egal wat fir Genre et ass. Los dich zumindest absolut a los dich vu kengem virschreiwen, dass dat nee dat do ass et net oder dat do ass keen Heavy Metal, dat do ass der Pesansch ass muss en alles lauschtert fir mat ze schwätzen. Genau.
De fir schwätze mé gewéine schüse mat eis zwee an net mat man Ja. Nee dawer man zwee introvertéiert Maderfacker sinn, déi si du eem henken. Dat geil, ech kann mech net verkloen. Best life choices ever gell Mee jo ech ging soen dat war et dann fir haut bei dëser awer bësse méi interessantener, all eis Dénger si interessant, mee déi hei war bësse méi interessant wéi déi lescht. Déi lescht war Zumindest just en- fan mir dat esou. Ja voilà.
Mir fannen en eis interessant an domat loosse mer et dobäi an soen Merci fir d'Nolauschteren a mir gesinn eis bei der Genau. nächste Kéier.